Сәлам җәмәгать, сез шакмакчы каналында Far Cry 3, акылсызлык дәвамы. Ни диим, дәвам итәбез, әлбәттә. Бу юлы нәрсә эшләвебезне белмим. Хәзер менә аста торучы байны алыйк та сыдырыйк берәр кая таба. О, FPS-лар төште, FPS-лар юк. FPS-лар утырды. Каралар да болай утырмый FPS утырган кебек монда. Кая, әйдә, ярдәм итәм исән ха. Булды, братан, бернинди бернинди проблема калмады ахрысы. Булды. Рәхмәт әйтеп тормасаң да була. Нигә минем гомерем бетте әйт әле? Шәп икән. Мин кешеләргә ярдәм итеп йөрим, әйме, ә минем гомеремне алалар. Тормышымны бетерәләр. Безгә бит инде хәрберәр нинди миссия алырга кирәк, һәм без монда Аманакига батя кебек керәч. Җәмәгать монда нидер күренми торган дивар бар. Теләсә нинди механический транспорт белән кереп булмый монда. Монда бары тик үзеңнең ике тәпиеңдә генә кереп була. Әйдә башта Каракутус Стандартус белән сөйләшеп алыйк. Вас собирается напасть на нашу деревню.

Утырып, утырып чәй эчәчәксеңме? Менә бит әле күптән тишегендә маңа барып җиткән шәһәр күпме вакыт узачак, ну. Сөйләшүдән кала каракутның бүтән бернинди сәләте булмагач, үзебезгә эшләргә туры килә инде, яра. Ә инде баттым. Монда тахометрда спортивный иттереп урнаштырылган. Ну ярар инде башың эшләде, хәт бу якка чыгара, ти якка түгел, рәхмәт.

Боеприпасларын тутырабыз. Сатабыз сатасын. Менә бу юлбарыс әйме? Юлбарыс түгел, хайван бу, натуральный. Букка ярамаган нәрсә булып чыкты бу. Рари дигән. Менә шуны алырга кирәк безгә хәзер. Әй, әй, тыра, кара син, кара, буксау айтып тыра бит әле бер урында, кара син. Блять. Э, исән калдыр инде, брат. Мин без сине үткәрәтәсем килмәде. Нинди көтүсең монда? Кемнең көтүе бу? Ник буйларыңны контрольдә тотмыйсың, а? Так, мин сиңа бүләк калдырам, кара. Фокус. Бер кем дә юк. Мишшинны да үтергә бит инде. Дөрес иттереп куябыз да кимәбезне, дулкындар алып китмәсен өчен һәм Мин монда ниндзя. Монда мине беркем дә күрми. Бля. Эвакуация. План 3. Менә монда бер проблема бар. Аның исеме Юлварыс. Ник утырасың син монда? Симулянт, тәре. Менә эшлисең килмәсә, син турыга әйт аны.
Подкрепление не будет. Булмый, булмый, әйдә, керәбез.
Бер нәрсә булмый, монда подкреплениесе дә булмый, боларның патроннары да булмый. Шартлауны карарга мин текә малай түгел. Булды бу. Күрдем. Мин канәгать. Шын ниндзя кебек йөгереп чыктым койма буйлап. О, дельтаплан. Менә монда бар булачак. Яки тегендә хәтле очып җитеп булачагайме, миссиягә таба. Ә миссиягә барып җиткәнче бер-ике аванпост алсак, ул бөтенләй ут булачак. Карарбыз, күз күрер, күт сизәр. Братан, менә монда барасың булма, яме, монда мина тора. Братан, бер үк монда да барма, яме, монда да мина куелган икән бит. Братан, уңышлар. План бутан, әйдә киттек. Очып кына җитеп булса, аны бит әле яхшы гына иттереп утыртасы да булачак безнең. Менә бу зур проблема инде. Теләсә нинди яхшы пилот кебек без суга утыртачакбыз хәзер. Һәм безгә бук та булмаячак, әйме? Исән калып булды бит, әй.

Менә шул тәкатьсезлегең аркасында үләчәксең дә инде син хәзер. Әй, китегез әле. Башта моны алырга кирәк. Тоябыз. Мин ачкычны шәлдердем, миңа барыбер. Хит акыр, хит ула, хит ела. Бара бөтенесе качып бетте. Һә, менә берәү йөгерә, менә берәү йөгерә. Иде. Кара син бу хәйләкәр күтләрне, әйме? Что за телепорт? Алай ярамый, брат. Брат түгел син миңа.
Ярар, әйдә, әйдә алайса. Ай, ай, ай. Моны да курасы булган. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, ал... Санап та торасы түгел. Ого, монда навыклар бар бит. Навык, навык. Кайсын сайларга? Әйдә бусын сайлыйк. Әйдә бусын сайлыйк. Монда безгә кирәкле әйберләр, ну әйдә бусын сайлыйк. Контрольлыкта чырайга берненне.
Ты злишься, Джейсон.

Мин үзем белмим, нәрсә миннән сорыйсың? О нет, сейчас все рухнет. Юк инде, пукта уйна. Ничек пешмидер ул? Мин белмим, ничек пешмидер. Әйдә, шул Лизаны коткарыйк та инде, аннан соң чәй эчәрбез. Не бойся, я тут. Не шевелись. Иди за мной. Есть идея. Туда, в грузовик.